Калеб. Калеб ул йөрәк, күңел дигәнне аңлата. Эчке дөньядагы хисләрне ничек җиткереп була соң? Әлбәттә, сәнгать, музыка, шигърият аша.
Тукталыш, үтәр дип чыршылыйм. Тирәмдә һәрбер сүз бер сәбәп, һәр таныш төз өрәк. Инструменталь төркем музыкасы астында шигырь уку, бу Эльвира Һадиева, яшь шагыйрә. Ә аның артында джаз элементлары белән этно-рок башкаручы Азат Саунд Систем төркеме. Икесен бергә кушкач, әсәрләр бөтенләй яңача яңгыраша ала. Тамашачы да биредә үзгә. Һәр әйткән сүзне, музыканың һәр нотасын тоеп утыра кебек. Кичәне уздырыр өчен ниндидер гадәти сәхнә залы алынмаган. Монда бар да гап-гади, театральные кафесы бу. Ирексездән шигърияткә бирелер өчен дә, бер-берең белән аралашырга да чиксез мөмкинлекләр тудыра. Әлеге кичә 2013 елда узды. Бу Калеб яшь буын җыены оешкан елда уздырылган чараларның берсе. Хәзер мондый кичәләр даими уза. Язучы, җырчы, композитор, Рәссам, музыкант, артист, режиссерлар. Калебнең беренчел максаты да төрле өлкәдә иҗат итүчеләрне бер казанда кайнату һәм киләчәктә аларның уртак эшләрен алкышлау. Ә бит барысы да гап-гади башланды.
Калеб яңа буын җыены 2012 нче елда Казан дәүләт консерваториясендә әдәбият сөючеләр клубы буларак эшли башлады. Анда инде без студентларга мин дәресләрдә шагыйрь, язучылар белән очрашулар үткәрә идем. Һәм шул очрашуларда гел бәхәсләр куба, кая бара бүген җыр сәнгате, ни өчен аның сыйфаты шул дәрәҗәдә генә. Һәм без шушы бәхәсләрдән чыгып, үзебез дә нәрсәдер эшләргә тиеш дигән фикергә килдек. Әлбәттә, дәүләтне сүгү, кемнәндер гаеп эзләү ул һәрвакыт иң җиңел юл, тәнкыйть юлы. Ә инде менә шушы күренешне, шушы вакыйгаларны үзгәртү, монысы инде катлаулырак. Менә шунда без бәлки ниндидер адымнар үзебездән башларга кирәктер, дип, хәтта шагыйрь һәм композитор, вокалистның бер Казанда яшәп бер-берсен белмәүгә сәбәп табып, менә шушы очрашуларны башларга ниятләдек һәм менә бу очрашулар Калеб яңа буын җыены буларак формалашты. Калеб яшь буын җыены үзенә күрә безне узган гасыр башына әйләнеп кайтара. 20 йөз башында да яшь иҗатчылар Шәрык клубын оештыра. Ул 1907-8 елларда мәшһүр Болгар кунакханәсенең 20 бүлмәсендә, ә соңрак янәшәдәге өч катлы бинада үтә торган булган. Шәрык клубында Габдулла Тукай, Фатих Әмирханнар катнаша, лекцияләр, диспутлар, концертлар уздырганнар, бәйрәм чаралары оештырылган. 1912 елда клуб штатына Сәяр труппасы артистлары алына. Сәяр атнага ике спектакль куя. Инде бер гасыр узып китте, бу вакыт эчендә өченче дәүләт оешты, әмма Шәрык клубы традицияләре һаман дәвам итә кебек. Менә монда да Калеб җыенында катнашучылар театраль спектакль куя. Алар миңа дүрт ел буена кешечә тору, кешечә киенү, тагын әллә нәрсәләр белән алдадылар. Менә шулар мине тәмам кимсеттеләр. Изделәр. Һавада очкан кошлар шакыр-шакыр итә дә атып төшерделәр.
Сара Садыйкова, Галия Кайбицкая, Салих Сайдашевның иҗатлары, ул бүгенге көнгә дә аларның ничектер әйткән сүзләре, язылган хатларындагы ниндидер фикерләр бүгенге көнгә дә туры килә. Һәм ул тарих кабатлана дигән сүз. Тарих кабатланса, димәк, бу иҗатчылар да бүген э, шул дәрәҗәгә җитәрләр. Әле бу вакытта, мәсәлән, алар да музыка училищесы студентлары булса, шул Сара Садыкова. Бүген без э, шул театр студентларын сәхнәгә чыгардык. Димәк, алар да ниндидер югарылыкка ирешергә мөмкиннәр. Бүген алар студентлар, ә киләчәктә бит беркем дә белми. Бәлки алар зур артистлар булып китәр. Бәлки шул ук көнне чыгыш ясаган шагыйрьләрдән без инде алар безнең классикларга әйләнер. Һәм менә бу беренче тапкыр чыгышлары аларның миңа калса зур һәм мөһим ниндидер сүз иде. Алар яңача бөтенләй, яңача. Алар һич кенә дә безнең Үткәндәге традицияләрне бозмыйча, аларга каршы килмичә, менә бүгенге тормышка, бүгенге әдәбият тормышына, сәнгать тормышына яңалык алып киләләр. Бу инде безнең милләтнең киләчәгенә өмет уята дигән сүз. Без һичшиксез аңа, аларга дәүләт ярдәменнән дә, хөкүмәт ярдәменнән дә өлеш чыгарырга тиешбез һәм киләчәктә менә бу калеб хәрәкәтенә кушылган, анда йөргән шагыйрьләребез, шагыйрәләребез, язучыларыбыз, сәнгать әһелләребез һичшиксез

Я шагыйрьләр канатлана-канатлар шигырь сәнгатендә ярыша. Төп таләп рифма телендә хис-кичерешләреңне җиткерү. Камал театрының кече сәхнәсендә аншлаг. Шул юллар җавабым булып кайтыр. Рәхмәт.
Менә сәхнәгә чыгарга санаулы минутлары калган Ләйләнең. Дулкынлана ул. Жюри алдында чыгыш ясыйсы. Татар теле укытучысы лирик шигырьләр иҗат итә. Бәргәләнә күңел әллә нидән. Качам никтер синең кочактан, Икебезгә җылы җитмәс төсле, Кинәт кенә капкан учактан. Ашыгып язган куыш язмаларны Ертып-ертып ташлар идем дә, Бу сагышка мәңге кайтмас өчен, Бикләнәсе килә иемдә. Тәрәзләрне кагып такта белән. Кертмәс өчен кояш нурын да Үз-үземә кырыч вәгъдә бирәм, Уйламаска синең турында.
Ә татар теле укытучысының иҗатыннан физика фәне мөгаллиме Азат Миргаязовның шигырьләре аерыла. Казанда агыла кешеләр ташкыны. Язмышлар чуала, сүтелә, туктамый. Кем кая ашыга, ялгыша, адаша, сагышка урала, язмышны узалмый. Бәхеткә төрелә, көлүгә әверелә йөздәге самими һәм ихлас елмаю. Кемгәдер бу шәһәр бары тик бер мизгел, башкасы өчен ул, онытылмас бер гомер. Мин үзем шигырь язып карадым, әлбәттә, шигырьләрем бар иде, бераз җыелдылар, әмма мин аларны әле узган ел гына чыгара башладым интернет челтәренә, алар башта миндә сакланып килделәр. Бер-ике якын кеше моны укып карагач әйттеләр, бу яхшы шигырь, матур шигырь өчен эшләп син боларны чыгармыйсың, халык яратыр иде, укырлар иде дип әйттеләр һәм мин чыгарып карарга булдым ул шигырьләрне. Аннары соң үзеннән үзе теләк барлыкка килде катнашып карарга берәнди әдәби кичәләрдә һәм нәкъ тә октябрь аенда Калеб тарафыннан чыкты хәбәр, яшь шагыйрьләрне җыябыз, яңа дулкын оештырабыз дигән. Мин моңа бик сөендем һәм катнашып карарга булдым. Яшь язучылар белән дә, өлкән язучылар белән дә танышырга туры килде. Бу танышуда Калипнең өлеше бик зур. Сәхнәдә үзеңне тоеп карау, эшләү, халык алдына чыгу, ул шулай ук тормышта бик зур тәҗрибә һәм Шушындый аурада булу, шушындый атмосферада булу иҗат кешесе өчен ул тагын бер яңа иҗатка, яңа үрләргә бер этәргеч кенә булып тора.
Яңа исемнәрне ачуның инде нәтиҗәсе дә бар. Менә бу композитор Эльмир Низамов. Яшь булуына карамастан, бүген аның әсәрләре академик театрларда, киноларда яңгырый. Үз вакытында аны калеб дөньяга чыгарды дип әйтергә мөмкин. Минемчә, иң төп максат һәм иң төп файдасы шул калебнең. Мин үзем консерваториядә укып, гомумән белми идем яшь шагыйрьләрне, яшь артистларны. Без барыбыз да үз йортыбызда, үз дөньябызда яшибез, кайныйбыз һәм бер-беребезне белмибез. Һәм ниндидер шундый бер көч кирәк иде, кешеләрне берләштереп, бергә сәхнәгә чыгарып, ниндидер әйбер кирәк иде һәм шундый этәргеч безнең өчен калеб булды. Мәсәлән, минем өчен. Мин бик күп яшь шагыйрьләр белән танышып киттем. Алар мине таный башладылар, музыкамны таный башладылар. Аннары соң безнең бергә бергәләп эшләгән Иҗат җимешләребез дөньяга туды. Узынлы җырлар, романслар. Шулай ук мин театр белән ешрак эшли башладым. Шуңа күрә, э, минемчә, бу бик бик яхшы әйбер, бик файдалы әйбер, бик кирәк әйбер. Бүген Хәлеб җыены язучы, җырчы, композитор, рәссам, музыкант, артист, режиссерларны берләштерә. Хәзер аларны Калебче дип тә йөртүчеләр бар. Димәк, Калеб проекты тормышка ашты дигән сүз.